De Magasinn gëtt Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Op den Hutt komm! Fäerdeg?
Jo, wann s de dat wëlls, da man mer et esou, an da man se fäerdeg.
Eise Reporter bléckt hannert d'Kulisse vun engem Huttmécher. A mir gesinn, wéi eng Kaz eng polnesch Stad zur Attraktioun gemaach huet. Eemol an de Weltall fléien, e Kandheetsdram. J'aimerais bien découvrir l'univers et les planètes. De Raphaël Liégeois ass hallef Lëtzebuerger an um Wee fir Astronaut ze ginn. Domadder awer nach net genuch, mir stellen Iech e weidert Lidd vir vun eiser Serie Eis Stëmmen. Dat also alles haut bei eis um Programm. Wëllkomm an enger neier Woch bei Magazine. Bis an d'Mëtt vum véierzéngte Joerhonnert ginn et bis dato Beweiser dofir, datt et Handwierker gouf, déi drop spezialiséiert waren, fir Hitt ze maachen. De Beruff vum Huttmécher huet awer virun allem am uechtzéngten an nonzéngten Joerhonnert säi groussen Duerchbroch erlieft an den Hutt war vun de Käpp vun de Leit net méi fortzedenken. Haut gräift een dofir éischter zur Kap oder der Mutz. Ma awer ginn et nach ëmmer Leit, déi vun Hitt faszinéiert sinn an anerer, déi souguer dovunner liewe kënnen, fir ze maachen an ze verkafen, och hei am Land. Mir hunn de Philippe Dondelinger bis laanscht geschéckt an hie konnt seng Kreativitéit a säi Geschéck op d'Prouf stellen.
Si soten alleguer, Philippe, du hues ëmmer eng Kap oder eng Mutz un, wéi wär et da mol enker mat engem Hutt? An do hunn ech geduecht, firwat net een Dag am Liewe vum. Huttmëscher. Lo misst ech just nach d'Sandy fannen. Moien. Moien. Gesäit net no Sandy aus. Ech sinn de Philippe. Moien. Ech sinn de Marco. Marco, wou fannen ech d'Sandy? Majo, fir d'Sandy ze fannen, muss de erop an den Atelier goen bei eis.
Hei gesäit elo no Atelier aus. Richteg. Hei gesäit no Atelier aus. An do ass och d'Sandy. Moie Sandy!
Moie! Wéi geet et?
Gutt!
Ech si bëssen, ech si bëssen opgereegt, well haut en Dag am Liewe vum Huttmécher. Ech weess guer net, wat op mech duerkënnt an ob ech eens ginn an ob dat komplizéiert ass. Dat verréits du mer jo wuel elo. Ob dat komplizéiert ass oder net, dat weess ech net, well ech maan dat schonn éiweg laang an dat gesi mer.
Also dat heescht elo Sandy, du kanns der d'Faarf an alles wat dir, esou wéi den Hutt herno ausgesäit, kanns der alles eraussichen, jo? Yes. Wat fir eng Faarf hätts du gären un Hutt? Hues jo haut ganz kaki ugedoen, dann hunn ech geduecht. Also do derbei passt. Dann passt dat fir meng Bësch-Tenue. Okay, da kucke mer dat do fir dech an ech huelen eppes Faarweges.
Okay.
An dat ass ëmmer scho sou, oder? Dat ass Stumpen heescht dat. Jo. Dat ass sou déi réi Form vam Hutt. oder Kaplinn, dat ass déi déi ëwen drun, déi ass schonn esou liicht ewéi en Hutt virgeformt an dat ass fir méi breet Boren. Ech maache mir e bësse méi breeden an du kriss een deen e bësse méi schmuel ass. Sou dat do ass elo déi Grondform, de Stumpen, an dee gëtt elo op eng Holzform gezunn, sou datt en Häre. Op en Holzkapp.
Fäerdeg! Jo wann s de dat wëlls, da man mer dat esou an dann ass se fäerdeg.
Nee, elo gëtt et.

D'ass nach net déi richteg.
Faarw hu mer jo schon, ma ech entscheede mech fir mi e klenge Modell. Deen doen dee passt tiptop.
Also dat doen herno an der richteger Faarw, passend bei däi Gezei. Dat gesäit richteg gutt aus. Et geet elo erëm erop bei d'Sandy. Ech hunn meng Form fonnt. Wéi geet et elo weider? Maja, da muss lo deen heiten Fëlter op déi dote Form gezu ginn. An déi sinn dohannen, da gi mer elo emol kucken.
Fir d'éischt muss ech d'Form mat mengem Kappëmfang vun 58 Zentimeter fannen. Dës Form spillt elo nach eng wichteg Roll. An da muss de Fils op dës Form gespaant ginn. Fir dëst awer ze vereinfachen, muss en naass gemaach ginn an dann gëtt en mat waarmem Damp o nach gehëtzt. Sou, du setz elo däin Föter hei sou drop a léiss en dann einfach
Elo heescht et e puer Minutte waarden, bis se gutt fiicht a waarm ass, fir kënnen geformt ze ginn. Vir an hannen ass egal. Yes an dann hei droof. Genee, dann huele mat. T'ass immens waarm, jo. Stéchs de dat hei? Einfach un 3 Plazen fest. An mam Streckeisen ëmmer d'Feps dozwëschen, soss verbrenne mer de Filter.
Duerch dës Prozedur hëlt de Filz seng Form un, déi herno och esou bleiwe soll. Eng Heedenaarbecht, wou ee méi wéi een Nol muss aklappen. Mee dat ass jo awer elo e Beruff, Sandy, deen ausstierft. Wéi bass du dozou komm fir Huttmécher ze léieren? Ech wollt ëmmer eppes Kreatives man, dat war kloer schonn von Kand un, dass iergend eppes Kreatives muss sinn. An ech hu ganz vill Praktika gemaach an iergendswann huet meng Mamm gefrot, dass et en Huttbuttik gëtt an do hunn ech 3 Stonnen Prouf geschafft. An ech war verléift. An dann hunn ech d'Lär gemaach. Déi hunn ech zu Bayern gemaach.
Zanter 19 Joer schafft d'Sandy elo zesumme mam Marco an hirem eegenen Huttbuttik. An dat wuel mat Erfolleg. Mäin Hutt besteet aus zwee Deeler, déi gespaant musse ginn, dat iewescht Stéck an de Rand. Also mussen och déi zwee Deeler opgespaant ginn, Fir dass se hir Form kréien. Iwwregens, no iwwer 150 Neel, déi ech eenzel ageklappt hunn, wëll ech awer wëssen, ob d'Sandy dann elo mat mengem Resultat zefridden ass.
Yes, perfekt. An elo?
Lo loosse mer dat dréchnen. 12 Stonne laang an da komm ech zréck. Huhu, hat ech déi scho bal matgeholl. Bis herno! Bis herno! Oder muer besser gesot.
12 Stonne méi spéit, hei sinn ech nees. Moien!
Rebonjour, lo gëtt et eescht. Ja, lo gëtt éischt. Lo kënne mer däin Hutt rofhuelen. Pak mol un. Ass dat da lo haart? Lo jo. Nee, haart net, awer et hält d'Form. En ass lo dréchen, dat heescht, Jacket aus a lass geet et.
Elo mussen nees all déi Neel, déi ech den Dag virdrun hu missen aklappen, eraus, fir dass ech endlech meng zwee Deeler hunn, fir uneneen ze bitzen. Mee esou wäit ass et nach net.
Ok, an dann heescht et Bitzmaschinn, oder? Yes, awer mir musse fir d'éischt nach zwee Schrëtter man an da geet et an d'Bitzmaschinn. Elo fänkt déi méi genee Aarbecht un. Wann een elo net prezis schafft, gesäit een dat herno. Zum Beispill Iwwerreschter ofschneiden, déi soss beim Bitze stéieren. Oder eng Verstärkung dra maachen déi mat an de Rand verbutt gëtt. Super!
An dann heescht et esou millimetergenee ewéi méiglech dës Verstärkung anzebitzen. Ëmmer nees mat de Fanger kontrolléieren dass se och do bleift wou se soll hin. An natierlech schéi riicht a präzis den Tuerf vum Hutt maachen. Ofstand ass perfekt! An dann endlech hëlt mäin Hutt seng Form un déi ech mer virgestallt hat. Nodeems déi zwee Deeler éischt mat Nolen unenee gemaach ginn, geet et dann fir d'zweet op d'Bitzmaschinn. Dono kommen ech selwer net méi aus dem Staunen eraus.
Se ass nach net fäerdeg.
Wat elo nach feelt ass d'Garnitur, also d'Bännercher déi ronderëm kommen. Och déi kann een sech selwer eraussichen. An natierlech kënnt och nach e Schweessbändche bannendran. No ongeféier 5 Aarbechtsstonnen ass mäi personaliséierten Hutt endlech fäerdeg. Bon Sandy, dann däerfs du mer elo soen, du bass jo awer mäi Mentor gewiescht, ass wäert en wäert een ze verkafen oder gees de soen, komm deen do hale mer hannen aus als Vorzeigemodell? Also fir ze verkafen hätt ech missten hei schneiden, well dat da soll natierlech perfekt sinn, soss Garnitur tiptop, passt. kann een näischt meckeren. Gutt gemaach. De Bench ebannen keint een e bëssen üben fir d'Stécher ganz unsichtbar ze maan. Awer fir den éischten Hut top. Ja, fantastesch. Kanns de mat Stolz undoen. Mäi Fazit, Huttmécher ass en haarden Job. Zäitlech gesinn kann een net méi wéi een Hutt pro Dag maachen. 285 Euro fir mäi Modell ass deemno praktesch geschenkt. Wann ee bedenkt, wéi vill Aarbecht dra stécht. Schued, dass dëse Beruff ausstierft. Géif ech awer nach dem Marco Äddi soen. Marco, hei ass mäin. Mäi Chef d'oeuvre, wann ech dat elo emol esou kann nennen. Du däerfs mer da elo offiziell opsetzen, an da sinn ech ab. Tip top! Villmools Merci! Gären! Sandy, villmools Merci! Ech hu wierklech Spaass gehat! An däin Hutt ass iwwregens och ganz schéi ginn, hä? Bis d'nächst Kéier! Ciao! Bis d'nächst Kéier!
Äddi! Jo Philippe, dee wëll ech awer och elo mol gäre live gesinn. Jo, an elo gi mer eriwwer bei eppes anescht. Hien ass kleng, e bëssen iwwergewiichteg a lieft op der Strooss. De Gacek ass e schwaarze Kueder a Polen, dee scho bal Promi-Status erreecht huet. Zanter siwe Joer hält hie sech an der selwechter Strooss op an ass elo nieft dem Schlass, dem Nationalmusée an dem Naturpark eng vun den Haaptattraktiounen ginn an enger Stad am Nordweste vu Polen, d'Widosawa Kusmice.
A beschter Lag, net wäit ewech vum Zentrum, fënnt een de Gacek a sengem klengen Haisschen, versuergt mat waarmen Decken an Iessen. D'Awunner an d'Geschäftsleit këmmere sech gär ëm hire pelzegen Noper, och schonn éiert hien eng Touristenattraktioun ginn ass. I'm here about Gacek from my friends. Kollege vu Warschau hu mir vu Gacek erzielt. Si hu mir een Artikel geschéckt an elo sinn ech hei. Article about him and here I am. I came to this city like day before yesterday. Ech si virgëschter hei an der Stad ukomm a sichen de Kueder, de Gatzek. En ass wierklech léif, e Kolleeg huet mer e gewisen. Ech hoffen, ech gesinn de Gatzek haut oder muer.
Ugefaangen huet et mat engem lokalen Noriichtesender, deen e Video vum Gatzek gemaach huet. Lues a lues hunn ëmmer méi Leit de Kueder besicht, sou datt seng Adress an der Kaschubskesstrooss haut souguer als Attraktioun op Google Maps markéiert ass, mat ronn 1.700 Bewäertungen. Fënnef Stären natierlech. Och wann dës warscheinlech net ganz eescht ze huele sinn, sou ass den Effekt vum GATSEC op den Tourismus reell. For example, there was a guy from Norway. Do war zum Beispill e Mann aus Norwegen. Also ech gleewen net, datt de GATSEC den eenzege Grond war, firwat hien erhi komm ass. Et komme méi dacks skandinavesch Touristen. Mee hien huet behaapt, datt de GATSEC hien dozou beweegt hätt, d'Stad ze besichen. Dem Kueder säin Impakt op den Tourismus sollt net ënnerschat ginn. A shouldn't be underrated.
Op Instagram huet hie méi wéi 22.000 Follower, ronn 90.000 Likes op engem TikTok-Video. Mee d'Bekanntheet bréngt och seng negativ Säite mat sech, nämlech ze vill Leckerlis.
Datt hien op eemol esou berüümt ass, dat ass jo schéin, Datt en awer gefiddert gëtt, manner. Hien huet schonn Iwwergewiicht, well hien eng Zäitche bekannt ass an d'Leit kommen an him z'iesse ginn. Obesitéit bei Kazen ka vill negativ Niewewierkungen mat sech bréngen. All obese cat comes with a lot of potential side effects. Hoffe mer also, datt de Gatzack eis nach laang erhale bleift. A wien elo Matleed mam Kueder huet, well hien op der Strooss lieft, de Gatzack huet et scho mol bei enger Famill versicht, mee et war einfach näischt fir hien, Dobausse fillt hie sech am wuelsten.
Verständlech, wann ee sou dacks geheemelt gëtt an och nach méi wéi genuch Fudder kritt. An no enger klenger Paus, do huele mir iech mat an de Weltall. Bis gläich.
Dräi Kandidaten an en Jackpot vun 160.000 Euro. Wat maacht eng Kéier esou mat Ärer, mat Ärer Hand? Jo, do stinn. Si stinn nach all drop. Hutt Der nach e klenge Knäipziedel dann derbäi, wéi an der Schoul, fir op Nummer sécher ze goen? Hei, jo. Prett si mer fir déi éischte Ronn. Gitt alles, Michèle. Bonne Chance gewënscht! Picobello vun der Loterie Nationale, Ouschtersonndeg ëm 7 hei op rtl.
Wann een als Kand gefrot gëtt, Wat wëlls du spéider emol ginn? dann héiert een dacks och emol d'Äntwert Astronaut. Ma fir déi mannsten ënnert eis ass dat awer gräifbar. Een, deem d'Dieren elo awer ganz wäit opstinn an deen ee vun de fënnef Europäer ass, dee vun der European Space Agency auserwielt gouf, fir fort vun der Äerd an eraus an de Weltall ze fléien, ass de Raphaël Liégeois. De 35 Joer ale Mann mat belschem an och lëtzebuergeschem Pass huet sech hei vir an der Belsch am Eurospace Center Zäit geholl, fir Schüler aus der Primärschoul méi iwwer säin zukünftege Beruff ze zielen. De Philippe Dondelinger war fir eis mat op der Plaz.
Iwwer 200 Schüler aus dem belschen Enseignement haten d'Geleeënheet fir dem Raphaël Liégeois Froen ze stellen. E grousse Moment fir verschidde Schüler, déi sech elo scho fir de Weltall interesséieren.

Disons que je n'ai pas trop pratiqué et voilà je comprends un petit peu mais je parle pas plus que ça. Vous ont mis le drapeau là-haut?
Bien sûr. Eise Fändel geet also mat erop. De Raphaël krut dunn offiziell de symbolesche Schlëssel fir de Weltall iwwerreecht, an dat vu kengem aneren ewéi dem Dirk Frémouth, deen éischte Belsch, deen am Weltall war. Ënnert der Presenz vum belsche Minister Willy Boursu gouf de Raphaël dunn gefeiert. Elo heescht et ofwaarden. Gewosst ass, datt zwëschen 2026 an 2031 fënnef Plaze fir europäesch Astronaute fräi sinn fir op d'ISS. An do wäert de Raphael dann och mat dobäi sinn.
Jo, an elo nees zréck bei eis op de Buedem, d'RTL-Initiativ Eis Stëmmen, wëll mat Hëllef vu Lidder politesch Theme fir jiddereen, ob jonk oder al, méi accessibel maachen. An deem Kader hu Lëtzebuerger Museker 8 verschidde Lidder geschriwwen. All Woch méindes stelle mer iech en neit vir. Nach e Schrëtt ass aus dem IRIM hirer Fieder. Jonk Musekerin huet e Lidd iwwer Aktivismus geschriwwen a mir konnte beim Tournage vum Museksvideo dobäi sinn, Isabelle Henschen. Muss ee sech net beweisen, mee de Mann wëll eis, wëll mech net seriö huelen an da muss ech mech méi erklären. D'Irem ass eng vun 8 Musekerinnen a Museker, déi bei der RTL-Initiativ Eis Stëmme matmaachen.
Moien, ech sinn d'Irem an Dir lauschtert elo mäi Lidd Narreschrëtt zum Thema Aktivismus. 3, 2, 1 an. Action!
Den Text fir d'Lidd zum Thema Aktivismus huet si selwer geschriwwen an dunn zesumme mam Tun Tonnar produzéiert.
Ech hu scho Lidder erausbruecht op Lëtzebuergesch. Ech fanne Lëtzebuergesch ass eng Sprooch, wou ech mech am beschten ausdrécke kann.

Ech wëll mech do guer net beschränken op Lëtzebuergesch. Ech fannen, mir kënnen dovunner profitéieren, datt mer esou vill Sprooche gutt kënnen.
Beim Schreiwe vum Lidd huet si eegen Erfarunge mat afléisse gelooss.
Ech fannen, dass e Song, wou jidderee sech kann Gedanken driwwer man. Jiddereen, jo dat ass einfach en Song fir jiddereen, dass Fraen eescht geholl solle ginn, dat soll dat soll jidderee wëssen. Wéi oft gouf ech net eescht geholl, just well ech eng Fra sinn. Bei dësem Projet kritt si e präzist Thema virginn. Mee wéi eng Theme komme soss an hire Lidder vir? Oft Léift.
Ech menge bei jidderengem iergendwéi, jo. Hoffen, hoffen dass et besser gëtt. Summer, Summer wat dech wierklech trëfft. Mat 21 Joer steet si nach am Ufank vun hirer Karriär. Ma wann een duerno freet, op wéi enger Bün si eemol wëll stoen, da weess d'IREM dat genee. Superbowl Halftime Show, jo.
De Countdown leeft. Nach manner ewéi 20 Deeg bis de groussen Télévie-Dag hei bei eis op der Tëlee. An d'Aarbecht an de 4 verschiddene Centres de Promesses ass zwar schonn dat ganzt Joer am gaangen, Ma elo gëtt awer nach emol eng Schëpp drop geluecht an esou war et dann och den Organisatiounscomité vu Schëtter, deen de Weekend eng Après-Ski-Party organiséiert hat, wou si weider konnte Sue sammelen, déi herno dann och selbstverständlech op de Compteur vum Télévie lafen. Domadder ass eis Sendung vun haut dann och eriwwer. Muer huelen mir iech mat an d'Schwäiz. Zermatt ass déi beléiftste Schwäizer Vakanzendestinatioun, wou een dat ganzt Joer iwwer Schi fuere kann. An obwuel d'Touristen nees en masse zeréck sinn, sou haten an hunn och si déi lescht Joer mat de verschiddene Krisen ze kämpfe gehat. Mir hunn eng Lëtzebuergerin getraff, déi dohannen an der Hotellerie schafft an hu mat hir iwwert hiert Liewen um Fouss vum Matterhorn geschwat. Sou vill also dozou. Elo iwwerhëlt hei de Fränk Goetz d'Morgenjournal. Äddi a bis muer.

Perfekt Jeans, perfekt Coupe, perfekt zesummen! Bodyshaping Jeans, 39,99 Euro. Entdeckt eis Jeans-Kollektioun! C&A.

Dëse Weekend gëtt mat Paris-Roubaix d'Kinnigin vun de Klassiker gefuer. Wie packt et am Vélodrome vu Roubaix als éischten iwwer d'Arrivée ze fueren? Dat gesitt Dir e Samsdeg bäi der Dammecourse vun 20 op 3 un. E Sonndeg si mir da bäi den Hären live vun zwou Auer un dobäi.
De Vëlosport, zesumme mat Miwwel Ziltzuhausen a Miwwel Österreicher zu Maarnech.